L-Assedju l-Kbir tal-1565 ħalla lil Malta imkissra u mfarrka. Kien għalhekk li l-Kavallieri ta' San Ġwann, bil-għajnuna ta' slaten Ewropej, iddeċidew li jibnu belt ġdida fuq l-Għolja Xiberras. F'din ix-xandira se naraw kif, wara l-Assedju l-Kbir, il-Kavallieri ddeċidew li ma jibqgħux joqogħdu l-Birgu, imma minflok jibnu l-Belt Ġdida tagħhom fuq l-Għolja Xiberras. Din hija s-Sakra Infermerija, jew l-isptar, li l-Kavallieri kellhom fil-Birgu. Fil-Belt, il-Kavallieri bnew sptar ġdid. Illum, dan il-bini jissejjaħ Dar il-Mediterran. Dawn huma xi wħud mill-bereġ li l-Kavallieri kellhom fil-Birgu. Dawn huma xi bereġ li l-Kavallieri bnew fil-Belt Valletta. Din hija d-dar ġewwa l-Kastell Sant'Anġlu fejn kien joqgħod il-Gran Mastru ġewwa l-Birgu. Dan huwa l-palazz tal-Gran Mastri, il-palazz fejn beda joqgħod il-Gran Mastru wara li l-Ordni għamel lill-Belt Valletta bħala l-belt kapitali l-ġdida tiegħu. Il-pjanti tal-Belt il-Ġdida saru mill-Perit Franġisku Lapparelli. Imma mbagħad il-pjanti tal-knejjes, tal-palazzi, tal-ifran, tal-isptar u tal-bereġ saru mill-Perit Malti Ġilormu Cassar. Wara l-mewt tal-Gran Mastru La Valette, il-Gran Mastru Del Monte wera ħeġġa kbira biex jieħu lill-Ordni mill-Birgu għall-Belt Valletta kemm jista' jkun malajr. Għalhekk, il-bereġ bdew jinbnew b'ċerta ħeffa. Il-biċċa l-kbira tal-palazzi ġew ippjanati u nbnew madwar it-triq prinċipali u fil-parti l-għolja tal-Belt Valletta. Fl-1571, jiġifieri sitt snin biss wara l-Assedju l-Kbir, il-Gran Mastru del Monte iddeċieda li kien sar iż-żmien li l-Ordni tħalli l-bereġ tagħha fil-Birgu u tmur fil-bereġ ġodda tal-Belt Valletta. Dan minkejja li l-Belt Kapitali kienet għadha mhix lesta. Wara li l-Kavallieri marru joqogħdu l-Belt Valletta, il-bini hemmhekk beda tiela' b'ritmu mgħaġġel. Il-Maltin bdew deħlin bi ħġarhom biex joqogħdu fil-Belt il-Ġdida. Għaliex? Fil-Belt Valletta, mal-Ordni ta' San Ġwann, huma sabu iżjed sigurtà u xogħol milli kellhom fl-ibliet u l-irħula tagħhom. Fil-fatt, il-popolazzjoni tal-Belt fi żmien 40 sena telgħet minn xejn għal 10,000 ruħ. Fl-1590, fi żmien 24 sena minn meta bdiet tinbena l-Belt, kien hemm 3,000 Malti jgħixu fil-belt. 24 sena oħra wara, fl-1614, in-numru tela' għal 10,000 ruħ. Saru numru ta' regoli biex fil-belt il-ġdida tinżamm l-indafa u biex din il-belt tkun sabiħa. Biex nieħdu eżempju żgħir, il-kantunieri kellhom ikunu mżejnin, normalment b'xi statwa ta' xi qaddis jew qaddisa. Il-ġebel għall-bini tad-djar u l-palazzi tal-Belt il-Ġdida kellu jinqata' min-naħa tal-belt magħrufa bħala il-Manderaggio, Illum, din il-biċċa tal-belt, in-naħa tal-port ta' Marsamxett, tiġi fejn hemm Pjazza Mattia Preti. Il-ħsieb oriġinali kien li titħaffer menqa kbira biex hemm jiddaħħlu x-xwieni tal-Ordni fil-każ ta' xi attakk ieħor mit-Torok. Minħabba li l-blat kien iebes ħafna, il-proġett waqaf, u minflok telgħu ħafna djar biex fihom joqogħdu nies foqra. Imma xorta waħda nistgħu ngħidu li l-Belt Valletta hija tassew belt sabiħa. Belt popolari ħafna mat-turisti li jżuru l-gżejjer Maltin. Mhux ta' b'xejn li l-Belt Valletta llum hija patrimonju dinji